Uh, tachiona mukanyaniswa wemaideas kuti nyaya dzanga dzichitaugwa dza dzakasiyana siyana regai nditi introduction but iye zvino takuona manje inonzi two fairs single uh, uh, uh, uh, verse kureva kuti uh, zvinhu uh, zviviri zvinotaurwa muvhesi imwe chete ka mavhesi mairi zvakafuratirana okay semuenzaniso panapa tiri kuona Pavhesi yekutanga chaiyo, Soromoni achiudza mwanakomana wake anoti, Mwanakomana wakachenjera unofadza baba vake. Mazviona ka? Sefact. Asi mwanakomana benzi unoshuwisa mai vake. Maona kuti ari kuti munhu akaita zvakati zvinoita zvakati asi akaita zvakati zvinoita zvakati saka pachinzi inyaya dzinogona kufuratirana pfungwa iyi iyi hamene kuti munoiona sei solomoni ari kuti panapa Mwana anoita zvakanaka, baba vake vanofara. Ah, kutaura chokwadi, kufadziwa. Saka muchizonzwa baba vachiti ah, mwana wangu yeye, nokuti anenge aita zvakanaka, akapasa mwana wangu kwanzi. Asi mwana benzi anosuwisa mai vake. Pfungwa yekusuwa here kuti baba havasuwi, but iri kutaura munhu unogwadziwa zvakanyanya panyaya iyi. Ndimai vachirangarira kuti mwana wandakabereka here ndiye akuita upenzi hwakadai. Saka muchaona kuti kubva ipapa apa dzangove nyaya dzakafuratirana. Ukataura nyaya iyi poinda iyi iri opposite. Eh, regai kamuone vhesi 3 jehovha haangatenderi mweya wawakarorama kuti unzwe nzara asi kupanga kwakaipa uh, eh, um, unokusundira kure kureva kuti mwari unochengetedza kana takarurama tikaita zvakanaka mwari unotiitira zvakanaka unounganidza muzhezha ndiye mwanakomana wakachenjera asi unovata hope mukukohwa mwanakomana unonyadzisa kureva kuti ziva nguva yekushanda usangovata panguva yanofanira kuti ushande e, vhesi 12 ndinoida zvimwe zvese togona kuzvitarisa nango nhonga tunyaya turipo kuti tikwanise kuona manyorego akaitwa mbengo dzinomutsa kukakavara asi rudo runofukidza kudarika kwose amen kureva kuti kupenga vamwe vanhu vanopenga weduwe mukati medzimba umu unopenga umwe anobva abuda panze ubva ha vakomana hatiroyera ndiro pasi nekuputsa zvinhu asi kwanzi rudo kunofukidza kudarika kwese eh, eh, rega ndingorova 22 na 26 na 32 ndobva ndapedza 20 ah, inoti rurimi rwakarurama rwakafanana nesirivheri yakasarudzwa mwoyo wawakaipa haungabatsiri chinhu munhu akarurama kwanzi igoridhe chairo kuropafadzwa kwajehovha ndovhesi ya22 ndiko kunofumisa kutambura pabasa hakuwedzeri chinhu hei apaita nyaya apa kureva kuti kuti tifume ndimwari anenge atiropafadza imwe pfungwa yazotaurwa kutambura pabasa hakuwedzeri chinhu zvoita sekunge solomoni akupikisana nezvaambotaura kuti usaite usimbi but pfungwa iri panapa ndeyekuti kunyange ukatambura sei uchida kuseenza sei mwari asipo hapana zvauri kuita mwari kana akasapinziwa mubasa ratiri kuita hapana chaunowana ndozvikutaugwa panapa zvorova kuti vamwe vanovata variko vanofuma variko but havadi mwari havanei najehovha kwanzi hapana zvinobuda vhesi 26 sezvinoita vhiniga pameno neutsi pameso ndizvo zvakaita simbe kune vano uh, kuna vanomutuma kureva kuti uh, maona kapfungwa iye ari kutaura kuti hakusi kureva kuti musa, musasevenze aa ah, pari kunzi kana mwari asiri mukati mebasa renyu hamuna chikomborero kutya jehovha kunowedzera mazuva asi makore owakaipa achatapudzwa i think nyaya yatinoona yekuti kana vanotya mwari mwari unowawedzera mazuva vhesi 32 inoti miromo nowakarurama inoziva zvinofadza, asi muromo wowakaipa unotaura zvine nhema. Ngatiregei kunyepa, ngatiregei kuputsa zvimiro zvevamwe vanhu. Ta, tine vanhu vakawanda vari kuputsa zvimiro zvehama. Vamwe vanoputsa nekuisa kumafacebook, vanoisa kumawhatsapp, vanoiswa kumanewspaper kuputsa zvimiro zvevamwe. Mwari akuti panapa vanhu vanoreva nhema, vanotaura zvakaipa, Jehovha achavatuka. Ngatinamatei. Ishe tomutendai, tinodisa kwazvo kuti patatanga chikamu chinokosha chekutaura zvakanaka nezvakaipa tiite zvakanaka tisiyane nezvakaipa tibatsirei changa ino yemangwana nano muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene amen kana zvidanobata plus 263 772 204 766 mwari akomborerei tosangana pachitsauko chinoteera